ĩraugaga atĩ ona twakinya twakinya kanani tũtikae kũgĩa na kĩ na ngai ingĩ tondũ ona acio meragwo ũguo makinya kanani matikagĩa na ngai ĩngĩ makinya nĩ macokire makĩriganĩrwo makĩgĩa na ngai ingĩ Na nĩkĩo ciana cia Isiraeli ciaikaraga igĩtahagwo o hĩndĩ o hĩndĩ. Ngwĩciria Bishop amwe aya nĩ matahĩtwo kĩndũ ya makĩria maita matatũ kana mana kana matano. Maikaraga magĩtahagwo. Na kĩrĩa gĩatũmaga matahwo nĩ tondũ nĩ mariganagĩrwo nĩ Ngai wao makahoya Ngai ĩngĩ. Ĩĩ. Kĩrĩa kĩanatũma Ngai ariganĩrwo nĩwe kĩrĩa kĩanatũma ngai akũraihĩrĩrie nĩ tondũ rĩrĩa akũrathimire rĩrĩa wakinyire nairobi na ndũngĩahotire kwĩrehe rĩrĩa maũndũ maikarire wega ũkĩriganĩrwo nĩ ngai ũcio wakũrehire ũkĩgĩa na ngai ingĩ ũgĩthondekera ngai ingĩ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ Eh. thĩinĩ wa nairobi na bũrũri wothe ona arata aitũ arĩa tũhunjagĩria me mabũrũri ma na nja tondũ nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno tuoka kuga atĩrĩrĩ onokorwo twaneka maũndũ tũgatahwo tũkaingĩrio mathĩna-inĩ tũkaingĩria mĩrimũ-inĩ ngai agatũũra na njĩra nyingĩ nĩ tondũ wa gwĩthondekera ngai citũ mũthenya wa ũmũthĩ nä twä rirä gũcokerera ngai nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩrirĩrie gũcokerera ngai amen na twacokerera ngai ciana citũ itirĩte gũcũkũra twacokerera ngai andũ arĩa tuonaga makĩ- ma- magĩtũkondakta na angĩ makametania makanga

ngatuĩka ikanga mĩaka ĩna na ngiũka gũtuĩka makanga matini harĩ ũndũ ũngĩ ũtoĩ ndarĩ cũkũra mũrang'a ĩĩ niĩ ndarĩ cũkũra mũrang'a na hĩndĩ ĩyo kũingĩra cũkũra kwarĩ hawa ciringi igĩrĩ ĩĩ gũtingĩraga oro ũguo nĩ kũrĩ ngarama kwarĩhagio ciringi igĩrĩ gũikara na cũkũra iria nene gũikara na cũkũra iria ingĩ nini tondũ nao nĩ marĩ rebo ciao kwarĩhagwo ciringi ĩmwe wakorwo ndwĩ na ciringi warĩhaga thumuni no nĩ atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũrĩa warĩ cũkũra

ngĩgĩa mĩtugo nĩkĩo hunjagia geithia andũ aya ngai no menye rĩu wĩroreire thĩ yothe Ĩĩ. ndakwĩrire no nĩ ngagũteithia mwathani agocwo ngai wa igũrũ agocwo Amen. Eh, ha marĩtwa njĩtagwo grace mũthoni na mũthuri etagwo julia cirũngũ nĩ ngatho ndĩracokia kũrĩ ngai nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ atũkinyanĩirie thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ Ngai ekĩte ũndũ mũnene nĩ tondũ o na hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa gũka kũndũ gũkũ, nĩ ndĩraigua ta hinyĩrĩrĩkĩire na ngera Ngai nĩ ngwenda gũkanakinyithia nyarĩrĩ ciakwa gũkũ. No nĩ ũndũ Ngai e hinya na nĩ ahotaga nĩkĩo ndĩ gũkũ. Mwathani agocwo. Ndanenda gũkorwo twĩ hamwe hĩndĩ ya keca na ndirĩ ndahota, no rĩu nĩ hotire nĩ tondũ wa Mwathani. Ngai wa ma amũrathime na amwĩke wega. Mũhũrĩre irũĩ. Mami wero nĩ kanitha wĩ mbere. mwathani akumio ucio niwe maitu na ndimwendete muno riu ndirenda nigetha thie nyingirite kiugo-ini tondu ni twaugua ni muthenya wa kwiririria gucokerio ithanduku ria mathani gutiramakania uria riorire no muthenya wa umuthi ngibanga skesa ino nĩ ndĩraiguaga nĩ kũrĩ na andũ mekũgarũrĩrwo mũtũrĩre andũ mananyona na makunia ngĩũrũra ngathiũrũrũka ngĩanagĩrĩra ndũmĩrĩri cia bũrũri no mũthenya wa ũmũthĩ tũranĩrĩra kameme tv atĩ ngai ũrĩa waheire ndũmĩrĩri ya bũrũri ũyũ na thĩ yothe rĩu nĩ tũkĩte haha njoke ngũrathĩre na ũrĩa wothe ũgwĩtĩkia na ũrĩa wothe ũkire etĩkĩtie ndakwĩra ũraima gũkũ wamũkĩrĩire kĩrathimo na wee nĩ ũgũthiĩ kũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu Amen. wakaberi Oi. ũkĩra Eri uyu. ndĩrenda ũthomere maandĩko Nyambe ndimageithie. Eh, wambe ũgeithie andũ Njoke ndimaguthomere. Ĩĩ, thĩinĩ wa samueli wa mbere Eh. mũgwanja kũrutia hau igĩrĩ Amen. geithia andũ

twarĩ na maina wa OTC na atungatĩri anana tũgĩkinya harĩa twakinyire tũrĩ o erĩ na ngai no mwega eni hau Atĩ twarĩ rĩu kuo. le Okay, thank you. yes Eh, Twarĩ o erĩ twabangĩire haha tũgĩthiĩ kũrũgamia mathiko ma Kuo. Mwai.

cioire mũtũrĩre waku Ehe. magĩthiĩ naguo makiuga ndũgatherema Ĩĩ. onokorwo maigire ndũgatherema makiuga bamĩrĩ yanyu gũtirĩ hĩndĩ mũkehanda Ĩĩ. na ciana cianyu amwe magĩtuĩka nyui ya njohi Ehe. gũtiramakania ũrĩa mekire Ĩĩ. gũtiramakania ũrĩa mekire Ĩĩ. mũthenya wa ũmũthĩ Ũmũthĩ. nĩ wa gũcokerio ithandũkũ Ithandũkũ. thĩinĩ wa rĩtwa In rĩa Jesus' jesu name. mũndũ wa ngai Mũndũ wa maitũ. nĩ gũcokeria Nĩ ithandũkũ gũcokeria ithandũkũ. na rĩu gũtiramakania kinya wa- kinya waganĩte kinya ha Atĩ nginya ha. tondũ no gũkorwo ithandũkũ rĩatahirwo nĩ waganu Hey. no mũthenya wa mũthĩ Yes. ngai ciothe cia waganu Hey. rĩu nĩ tũgũciga kũnene Kũnene. nĩ twĩrirĩirie Hey. gũcokerera ngai witũ Amina. haleluya Hallelujah. tũthome

rĩarĩ iraya, rĩarĩ mĩaka mĩrongo ĩĩrĩ. Nao andũ othe a nyũmba ya Isiraeli makĩrira gũcokerera Jehova. amen haleluya Amen. ithandũkũ rĩa mwa- rĩa maathani ũngĩthoma hau ĩmwe nĩ gũtahwo rĩatahĩtwo nĩ andũ megwĩtwo afilisti na hĩndĩ ĩrĩa rĩatahĩtwo rĩatahĩtwo nĩ tondũ wa andũ a isiraeli Mm. nĩ matiganĩte na ngai wao makanjia kũhoya ngai ng'eni Yes. nake ngai ona ũguo Akĩrakara. akĩrakara Mm. akĩmatiganĩria Nĩguo. haleluya Amen. na arĩa matahire ithandũkũ rĩa maathani Eh. rĩkĩaga kũmagĩrĩra Mm. nĩ tondũ rĩtiarĩ rĩao rĩtiarĩ na kĩrathimo kĩao Yes. rĩrĩa moire ithandũkũ rĩu Eh. magĩthiĩ makĩrĩiga tondũ nĩ mamenyaga nĩrĩo rĩarĩ hinya wa ciana cia isiraeli Yes. makĩmenya tũngĩmehereria ithandũkũ rĩrĩ andũ aya nĩ twahota kũmanina othe andũ aya nĩ twahota kũmataha othe Eh. no nĩ atĩrĩrĩ Eh. ona maũndũ macio mothe mekĩkĩte-rĩ Mhm. gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ Eh. ithandũkũ rĩa mathũkĩra-rĩ gũgĩtuĩka rĩetho kũrĩa rĩgũtwarwo Eh. nĩ tondũ nĩ rĩramathũkĩra Eh. gũgĩtuĩka kwamũrwo mũndũ ũmwe Eh. gũtua kwamũrwo mũndũ ũmwe Eh. nĩgetha ikare na ithandũkũ rĩa maathani wetagwo eliazaru Eh, Eh. na andũ aingĩ nĩ maregaga gũikara narĩo

makĩhoka hinya wao na rĩrĩa mehokire hinya wao rĩrĩa ithandũkũ rĩacokire Eh. makĩamũra mũndũ ũmwe Mm. makiuga rekei twĩtĩkĩrie mũndũ ũyũ aikarage na ithandũkũ rĩu Eh. nĩgetha rĩtikae gũtũnina Nĩguo. no nĩ atĩrĩrĩ Mm. kĩrĩa maregete ithandũkũ rĩu rĩrĩa rĩoirwo nĩ mũndũ ũcio aikarire narĩo mĩaka mĩrongo ĩrĩ na nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũitha- gũikara na ithandũkũ rĩu rĩa ngai harĩ mĩaka ĩyo mĩrongo ĩrĩ mũndũ ũcio agĩtonga mũno Mm. tondũ wa gwĩtĩkĩra gũikara na ithandũkũ Yes. ndoka gũkwĩra ũũ Mm. nĩ wĩrutanĩirie mũno nĩ wĩkĩte maũndũ maingĩ Ĩĩ. ũkageria gwetha mbia na njĩra nyingĩ Ehe. kĩrĩa kĩngĩgũteithia Mm. kĩrĩa kĩngĩkũhonokia Yes. no gwĩtĩkĩra gũikara na ithandũkũ rĩa ngai Amen. kĩrĩa kĩgũtuonia mĩrimũ ya kansa Hey. no gwĩtĩkĩra gũikara na ithandũkũ Rĩa Jehova. kĩrĩa gĩgũtũma andũ matigao maraya Hey. ngai amahe mbia na njĩra ĩngĩ Yes. no gwĩtĩkĩra gũikara na ithandũkũ Amina. kĩrĩa gĩgwĩtĩkĩra Eh. haleluya Amen. ĩrĩ mũranyita kĩrĩa gĩgũtũma ngai akũhe ngari yaku Mm. ũtige gũkĩraga tha ikũmi Eh. gũthi gũikaria ngari ciene Ehe. nĩgetha ithũkũme Mm. kĩrĩa kĩngĩtũma ũtige gũkĩraga thaa kenda Yes. no gũikara na ithandũkũ Amen. kĩrĩa kĩna thĩna Mm. ngai ndarĩ na thĩna na gũkũrathima ngai ndarĩ na thĩna na gũgũkinya kũrĩa wendaga Aca. we nĩwe wĩ na thĩna Nĩ niĩ. tondũ nĩ waregire ithandũkũ nĩguo nĩ waregire ithandũkũ ũkĩhoka mahinya ma gũkũ thĩ ona na kĩa thikũ ici maretha atumia arĩa akũrũ mena mbia

akĩnogio nĩ mama kiwinya kĩu gĩtagwo tondũ ũguo nĩ kũhũthĩrwo ahũthĩragwo akĩmenya kĩmũndũ gĩkĩ nĩ kĩa wana Eh, kĩnengeragwo irio eh, nĩgetha kĩhũthĩre Yes. na ingĩ gĩtio na ngiri igana ngakĩra mami gĩtingĩndeithia eh. agĩkĩra kwahĩri mbaĩmbaĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda woe guoko na igũrũ ambĩrĩria kwĩra mathĩna kwa heri ambĩrĩria kũmera bye-bye. ambĩrĩria kũmera bye-bye. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. In Jesus name. Nake no gwĩtĩkĩra gũikara na ithandũkũ ndũtwĩre nake samueli nake samueli akĩaria na andũ acio othe a nyũmba ya isiraeli akĩmera atĩrĩ samueli e haha akĩaria rĩu na nyũmba ya andũ a ngai a andũ a ngai samueli e haha akĩaria na andũ a ngai akiuga atĩa mũngĩkorwo nĩ mũkwenda gũcokerera jehova na ngoro yanyu yothe inyuĩ mũngĩtĩkĩra gũcokerera jehova bito agatanga Ĩ, mũngĩtĩkĩra gũcokerera Gũcokerera. jehova mm, ti hanini na ngoro yanyu nĩ yothe nĩ ngoro yothe Mm. mũndũ ũtĩnaga kanitha na gũtirĩ gũtirĩ gĩtũmi Ĩĩ. we ndũcokereire ngai na ngoro yothe Mm. mũndũ wothe ũingĩraga facebook-inĩ Eh. agakomenti maũndũ ma waganu Yay. we ndwĩtĩkĩrĩte gũcokerera ngai Jehova. na ngoro yaku yothe atĩ kinya kesa-inĩ ta ĩno ndũngĩenda kaũndũ karĩa kega ũposti no wethire harĩa maina arahĩngĩcanirie Eh, Eh, eh, arĩa arahĩtanirie ona rĩu kinya yuthiĩ kĩina haha Eh, no ũkore kwĩ mũndũ ũkũroraga kana hena mwana wĩna iniũrũ rĩnguhĩrĩirie anjikie facebook-inĩ eh, nĩguo haleluya kũhana no tũrerwo atĩrĩrĩ Eh, tũrerwo atĩrĩrĩ angĩkorwo tigũcokerera jehova oro ũguo Eh, nĩ kũmũcokerera na ngoro na yothe ngoro cianyu nĩ kũrĩ acirika materaga kanitha Mm. tondũ mbura nĩ yaura nake mũraika wa kĩrathimo egũkaga hĩndĩ ya mbura Eh. ũgakora kĩrathimo nĩ worano nakĩo tondũ ndũcokereire ngai na ngoro yothe Mhm. atĩ hakauga atĩa angĩkorwo nĩ mũkwenda gũcokerera jehova na ngoro yanyu yothe Eh, eheriai ngai cianyu cia kũngĩ Ehe. ona macitorothu eh, Mũha- mwe- mũhaarĩrĩrie ngoro cianyu Eh. cierekere jehova mũmũtungatĩre we wiki Mm. na nĩ kũmũhonokia Mm. amũrute moko-inĩ ma afilisti Hallelujah. Ehe. Hallelujah. amen Atĩ twauga atĩa? Angĩkorwo. angĩkorwo Mũgunyi. Angĩkorwo. Eh. Nĩ kũrĩ ndĩ wĩragwo mũgunyi. Thoma. no rĩu kwĩ mũndũ kanitha-inĩ ũrera thoma Thoma. Hey! Hey, ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Eh. angĩkorwo we nĩ ũkwenda nĩ ũgwĩtĩkĩra Ehe. gũcokerera jehova Eh, na ngoro yaku yothe eh. no kinya wĩtĩkĩre kweheria kwĩheria ngai ciothe ngai ciothe cia kwanyu ngai cia mũcene Mm. ngai cia ũiru Ehe. gũthiũga ngai-inĩ Eh. gũthiĩ ũgĩcambagia matini Eh. gũthiĩ ũgĩcambagia ndani wa mariamu Eh. gũthiĩ ũkiuga rebarendi maina Yes. ona ndingĩthiĩ hau hake Eh. nĩ tondũ athomaga hema-inĩ no nĩ atĩrĩrĩ matha wa maũ Eh, angĩkorwo nĩ tũgwĩtĩkĩra gũcokerera gũcokerera jehova Ah, na ngoro citũ ciothe andå a ngai ä no nä yo keca ya mbere ya mwaka nĩyo na ngai araiga atä rä rä Mm. tå cokerere ngai na ngoro citå ciothe gå tiramakania

nĩkĩo wacuragia itara Ĩ. rĩu niĩ nda- nyitaga mababaĩ ngakeranga ta nyeni ngaigĩrĩra riko nĩ thĩna tondũ nĩ ndĩramenya kinya rĩ kĩrĩa gĩkũrugwo gwitũ tũtirĩrĩa tũhũne haleluya no rĩrĩa ndetĩkĩrire gũikara na ithandũkũ rĩa ngai rĩrĩa ndetĩkĩrire gũcokerera jehova ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ ona tũkũrĩa mababaĩ aya tokũrĩa mababa ĩ togũtuĩka cokora togũtuĩka kondakta nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ ngũigĩire na nĩ maũndũ manene mũrata wakwa tareke ngwĩre nĩ kũrĩ na ngai cia mwĩtĩo nĩ kũrĩ na ngai cia mwĩyonanio nĩ kũrĩ kinya ngai ciĩkuo we ũthiaga na andũ arĩa mena revo yaku

gũtirĩ rĩtwa ũtetagwo nĩguo mũciĩ wanyu nĩ kũrĩ marĩtwa marĩa wĩtagwo nĩguo nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩna thĩna ndĩna gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũgatuĩka reverendi maina junia Yes. tondũ igũrũ nĩ kũrĩ ngai In Jesus' nĩ name. ũgatuĩka matini wa janeti junia Yay. tondũ igũrũ nĩ kũrĩ ngai ngai aromũtua ndungata ngai aromũtua ndungata gĩikaro gĩkĩ ndĩraigua roho wa ngai akĩnjarĩria Mm. nĩ kũrĩ andũ kinya magĩrĩirwo gũkorwo mathiĩte na ndege Haya. no nĩ tondũ wa ngai cia mwĩtĩo nĩkĩo kinya njĩra yagĩte Nĩguo. nĩ kũrĩ andũ mathomete mũno na mararuta wĩra wa nyũmba Mm. ndĩrenda kũmera atĩrĩrĩ Ehe. nĩ metĩkĩre gũcokerera hinya wa ngai Jehova. metĩkĩre gũcokerera ithandũkũ Jehova. wone ũrĩa ngai ekaga Eh. ngai atũmire ciana cia isiraeli Eh. rĩrĩa maringaga iria itune Mhm. ngai atũmire maĩ mome mome Mu- ĩĩ, mwena ũyũ magĩtuĩka rũthingo Mm. na mwena ũyũ rũthingo andũ magĩcokanĩrĩra mendetwo nĩ ngai menyitĩrĩre rũthingo rũu Mm. makĩhĩtũka Amen. maũndũ manakũmĩra yes wanaga njĩra Mm. andũ magagũthiĩra